Atutan cu zeikong dah kan i share hna lai, zeikong dah kan i ruah hna lai ti si ahcun atulio Falam dirhmun kong hi theih duhmi kan um ngai ṭheo lai ti ka vun ruat te. Hi atulio Falam khua dirhmun zeidah a lawh? Zeitluk dah an si? Tahchunhnak ah, Falam khuachung hna kahdohnak um ti maw? Cun IDP a kirmi hna zeitindah an cawlcangh an ṭhutdir ning a si? Ral a hrialmi hna, a kirmi hna pawl hi zeitindah an ṭhutdir ning a si? Falam khuachung ah zeitluk in dah ralkap pawl nih hin zeiti lai an rianṭuannak an kalpi timi pawl ha pehtlai in atutan ah hin Falam kong, Falam khua chung lawng si lo, Falam peng he pehtlai in zeitluk fang dah an si, zeitluk in dah ralkap an kir hnu in khua an sak an tin tuk ning a si, zeitindah an ṭhutdir ning a si ti pawl kha atutan ah hin kan vun i sial hna lai i i kan theihcia dih bantuk in Falam khua cu thong hnih le kum thong hnih le kum kul le kum li November ni kua lio ah khan a fawinak kan chim si ahcun rak lak dih a si. Hi kha lio ah khan Falam khuachung i ralkap hmunhma pawl an umnak, a biapi bikbik in an umnak pawl, an hmunhma pawl kha an rak lak hna i uh, November na hleihnih hrawnghrang ah khan cun zei kan ti lai, uh, si-inn ti bantuk, mu cun amah palek zung ti bantuk te hna, i cozah zung, zung dang, zung chung pawl a ummi pawl kha an rak luh hnawh hna i cuti cun uh, an rak lak hna i kha lio tan zongah khan i minung sawmli le panga hrawnghrang anmah ralkap chungkhar khar le palik chungkhar tel in sawmli le panga hrawnghrang kha zei kan ti lai letnet an rak chiah i cuticun surrender an rak tuah i an rak i ap ti kha kan hmuh khawhmi a si i thong hnih le kum kul le kum ruk a hun phanh i april thla hlan deuh hrawnghrang te hoi ti ko a si law mah lio tan ah khan Zeidah a cang kan ti siahcun atu Chin Brotherhood CB kut in hin zei kan ti lai Falam cu a rak ummi kha a si i i April ni kul le ni nga thong hnih le kum kul le kum ruk April ni kul le ni nga hrawnghrang ah khan Kawl ralkap nih Kalay na hun nam ciammam hna i kha tikah Falam khuachung i a ummi vialte kanmah CB nih an ṭhingmi vialte zong kha ralkap nih an vun lak dih i mah Falam khuachung lawnglawng hmanh si loin Falam khuakiang kap tiangin atu cu a fawinak cun Kalay in Falam karlak chung vialte cu amah ralkap lawngte nih an hun control dih i cu chungah cun A poi bikmi cu zei a si ti si ahcun Surbung Airport tiang in khan an hun control dihmi kha a si. I cucu aho kut chungah dah a um lio a si kan ti si ahcun anmah CB kut chungah a um lio kha a si. I CB le CNDF kut bak in khan ralkap nih khan Falam kha an rak lak ṭhanmi kha a si. i uh, biavai vuan uh, khat le khat i doh i ral hna sah ti a duhmi mi cheukhat hoi hna nih khan cun anmah falam nih pei uh, mipi uknak an ralkap uk an duh deuh cu ti bantuk bia hna zong kha a rak leng len i asana balten kha cu uh, chim ku duhmi si lem lo ca i chim duhmi cu ralkap nih uh, april ni kul le ni nga in an rak lak ṭhan i cucu Falam khua cu an rak uk dih. Hihi tan lio ahhin cu i kahdohnak lio ahcun Falam mipi cu zei kan ti lai khuachung i a ummi zeitluk an i kah a zam bal lomi hna zong kha mah i ralkap nih an hun nam hna an i kahdohnak cun zaam dih si ka kip ah Kali lei a si seh cun a dang Falam khuate kiangkap lei a si seh cun India Mizo lei a si seh cun Hakha lei a si seh ka kip hmun kip ah Falam mipi kha rak i ṭhek dih kha a si i Hakha hmate hin Kanmah Falam a ummi hi mitlawm te an rak si lo. Tam taktak kha Hakha khuachung hmat ahhin IDP ah a rak um i tampi kha rak um a si. I mah i an rak kahtan lio hrawnghrang hi mei na hnih hrawnghrang kha a si. Ralkap nih Falam peng khuate vialte vanlawng in heh tiah bom in a rak ṭhuat hna i katan lio ah khan Falam khuapi chung lawng hmasi loin khan Falam khua kiangkap hrawnghrang, Falam khuate hrawnghrang ah ummi kha vanlawng bom i a thimi uh, nikhat ah ngakchia tet an minung pasarih hna kha khati khan nunnak a rak liammi kha um. Khati khan ngaihchiatnak fak taktak kha rak ton a si i I cutluk ngaihchiatnak fak an tongmi hna chungkhar khar le hriam le nam le ngeih le chiah chawlava dih in a rak dohmi hna kan ralkap hna kut in khan zeitindah kan him bawm khawh lai kan kan i kilven khawh lai ti thazaang ṭantu rak si lo in khan lungrualtu si lo in khan he tiah chimtam le buaibai kha rak si. Kha tein khan kha hnu in khan Ralkap an hun thawng chin thluahmah ciammam i a hnuah cun Falam cu ralkap nih an hun lak ṭhan i cuticun vun uk ṭhan kha a si. I a tawinak kan chim si ahcun May ni hnih thong hnih le kul le ruk hrawnghrang. A fawinak cun meithla hrawnghrang chung vialte kha i kah a si i June thla khan cun duhtawk tein Falam nih Falam khuachung ah khan ralkap nih khan cuti khan hmunhma hun lak i uknak kha hun kalpi thluahmah kha a si. Hi atu July thla chung ah hin Falam khuachung dirhmun zeidah a law tiah kan ti a si ahcun July thla chung hrimhrim hin cun ṭha taktak in anmah Falam khua i kaa dang hmun dang raang a zaammi hna zong kha Falam khuachung ah vun kir dih kha a si. Atu hi an chimnak ahcun Falam khuachung ah hin inn zahnih tluk hrawnghrang in Falam ah a kirmi an si ti kha a si. Hi cu chung ahcun anmah ralkap chung riantuan pawl cun zei kan ti lai sizung ti bantuk thlan ah saya ha ai pehtlai mi zung riantuan pawl pohpoh kha i tel deuh kan si mah kan mi sawhsawh zong kha tampi kir deuh ka si in zahnih cu tlawm te lo in zahnih leng hi kir cang mi an si ti kha thawngpang kan theih khawh ning ka si i hi chungah hin hi a kir mi hna kan unau hna falam hna he zung rian a tuan mi pawl hna ha hin zeitindah an ṭhut dir kan ti a si ahcun atu cu Lai thla chung hrawnghrang hi anmah ralkap lei deputy minister U Myo Myint nih hin Falam cu zung rianṭuan pawl he ralzam pawl he tiin inn inn zihni tluk hrawnghrang hi bawmhnak thilri le eidin tlawmpal kha a pek hna ti kha kan theihmi kha a si. I Hika zohin ei le din cu voidang zongah khan khuamcaan tete cu an bawmh pah hna. Asinain balte cuti ngai khan ei din kha bawmh kha a si lo. Minung cu ei din cu zing le zan nifatin kha eimi a si caah khan i bawmh ve lo ahkhan cun Falam khua chungah khan zei ka ti lai khi ti khin sipuazi va tuah, ei din va kawl awk zong kha a ṭhat ti lo caah khan mithi khan bawmhnak tete zong kha mah ralkap lei in an pek pah hnanak kha a si ti zong kha kan theihmi kha a si. Hi atu lio ah an ṭuan cuahmahmi cu Pingyai yi lei a si ah cun Ciammai yi lei a si ah cun Sipuayi le sayah development le ṭhanchonak phunphun kha anmah ralkap uknak hruainak tang ahcun khi ti khin kalpi kha a si. Hi atu lio ahcun zeidah an tuah kan ti si ahcun temporary hospital kha an tuah cuahmah lio a si. Hi Amah Falam zong ah khan sibawi hna zong kha i chiah kha a si cang. Atu cu sizung kha remh cuahmah a si i, i cucu temporary lawlawse ca lawng kha a si i, i mahnak ṭha chinchin vun remh i Falam khua kha biatak tein sersiam ding zong kha amah ralkap le Falam mipi hna i bawm in khan ṭuan cuahmah a si ti zong kha kan theihmi kha a si. I atu hi mah lawng si loin Mah Falam le Hakha karlak hrawnghrang hi lam a cimtlami a rawk catmi tete zong kha ṭha tein vun remh i ṭha tein tlun kal khawh ding zong kha timhtuahnak an ngei natein atu tiang cu mipi zong nih cuti ngai in mah Falam khuachung tu kha sersiam hmasa deuh kha an i tim ti kha thawngpang kan theihmi kha si. Hika kip hmun kip ah a zaammi hna mah Falam mi tam deuh cu ka ti khan Mizo lei siah cun Kalay-Myu lei siah Hakha lei siah ka ti khan ralzaam kha ralhrial kha a si i amah Falam khuachung a ummi hna lawng kha ka ti khan Izzahni lengfai hrawnghrang te he ka ti khan ralkap nih uknak a kalpinak kha a si i Falam khuachung ngaingai ah hin atu tiang cu i kahdohnak kha a um lo. Uh, zeiruang kan ti si ahcun amah ralkap nih biatak tein khiti khan uknak mit kha an kalpi i uh, than ah saya in khan uh, a lam kip in khan khiti khan an thirhruai hna i uh, kalpi cu amah kha a si. Hlei in uh, Hakha in Falam in Kalay karlak hrawnghrang lam zong kha mi cheukhat cu uh, tluang tein a kalmi in um cang ti kha uh, thawngpang kan theih khawhmi kha a si i hi chung ah hin a kalmi nih khat nih an chimmi cu zei si kan ti si ahcun Hakha in Falam in Kalay in a kal. An kalnak ahhin anmah ralkap lawng tein a lamkip in hngahmi lam kha anmah nih an duty-mi a si caah khan hna a hnawk ngaingai ti zong kha kan theihmi kha a si. Hi hi kaa zawn ahhin Falam khuachung ah hin fawinak cun Falam in Kalemyo karlak hoi ti ko a si lo anmah ralkap lawnglawng te an si natein hi Falam in Hakha lei ti bantuk cun anmah Falam uh, Kalemyo lei si lomi Falam khuate kiang khap hrawnghrang i ralkap pawl hi an i chuak uh, an i let te an chuak an lut to ti si hi hi pawl hi uh, CNDF an si ah CBC ah cun kanmah lei C, uh, CNA si ah bantuk pawl nih khan an ṭhuat ve lengmang hna ti si. I Falam khuachung ngaingai khan cun i kahdohnak um lo nain ralkap i leng a chuakmi pawl kha heh tiah an bawh ve hna i an ṭhuat ve lengmang hna ti kha ka hen kan theih khawhmi kha a si. I atutan ah kan chim duh bikmi cu zeidah a si kan ti si ahcun Falam hi ralkap pawl nih biatak tein an remh i cuti cun an kalpi i zung kip zongah khan hiti khan zung khan on cuahmah i kalpi cuahmah kha a si. I uh, an uknak a kal khawhnak hnga ding caah biatak tein an i zuam ve. Sianginn te bantuk te hna tiang zong khan uh, biatak tein uh, an on cuahmah. Cun sizung te bantuk te hna zong uh, biatak tein an on cuahmah kha a si. I hika zawn ah hin ngaihchia ngaingai simi cu micheu kan u kan nau hna caah cun uh, i lawmh a um ngaingai, i kan i lawm ngaingai a timi zong kha amah Falam thisa cheukhat nih cun a timi kan um. I asinain hika zawn ah hin mi cheukhat caah cun mi tam deuh caah cun Chinmi caah cun hoiti ko a si law ngaihchiat awk ngaingai a si. Hi zeiruang kan ti a si ahcun, a suk hlat ahcun sungh cikcek sungzutlaknak fak taktak kan tong ti khi chim khawh a si. Zeiruang a ti si ahcun Falam miuhtling nak hnga ding ca biatak tein tlang zong rak au i mission min hmat ka phunphun rak bunh i kati khan ramchung ramleng kha rak au rak doh mi kha a si i Mipi nih hun lak khawh hnu ah hiti hin atu ah ralkap nih an hun lak ṭhan tik ahhin an hun voihnihnak an hun nam ṭhan hawinak khan cun rethei taktak in anmah Hakha lei tiangin khan zuanhnawh i kak kip in khan minung hmaka i ting i zophan lo dih tiang khan i zuanhnawh a si. I nunnak a liammi tampi an um lengah suilung in ngaih le chiah sual a va, phaisa tampi zin le kuan tampi dih in aa ṭhuat len a si nain cucu zeihmanh santlai loin hi nahcun amah ralkap nih an hun control dih cang tikah hin ngaihchia taktak kha a si. Hi khat lei in suingun chawva le zen le kuan a dihmi cu minung kan thih lo a si ahcun kawl ṭhan awk ṭhami a si nain khatlei ngaihchiat awk simi cu nunnak tampi kan ralkap hna zong nunnak tampi an liam tik ahhin cucu ngaihchia taktak a si. I thazaang in phaisa in hriamnam in nunnak tampi a liammi vialte ruah ahcun ngaihchia taktak khi a si. Sihmanhsehlaw Pathian nih zeidah a kan duhpiakmi si ti minung nih kan hngal kho lo. Hmailei caan ah zongah Pathian nih a ṭha bik in lam a kan hruai ko lai ti zong zumhnak kan nei. Hi zeiruang kan ti a si ahcun nihin ni caan ah Laimi chimmi kan lung a ningit lo ning, kan ṭanrual lo ning le khat le khat kan i entai ning. Falam i kah i doh lio hrawnghrang hoi hna cun Hakha le Falam tibantuk bia a tam ning a si lomi khat le khat i huatnak bia le khat le khat i entainak bia a rak tam tuk ning kha ngaihchia bak khi si. Hi kanmah Laimi cio cio Laimi kan tuanbia hi bantuk i tuanbiachia a ṭialmi kan si zong hi ngaihchia ngaingai a si. Hika zawn hin Laimi kan tuanbia le kan nunphung, kan holh le kan ca kong he pehtlai in ai sai lo nain hika zawn ah hin kan tuanbia hi tuanbiachia a ṭialtu maw kan si, tuanbiaduk a ṭialtu dah kan si ti zong hi nifate kan tuahsernak ah hin ruah ngaingai a haumi kha a si. Hi atu bantuk in Chin ram chungah Laitlang chungah kan dirhmun Falam tibantuk, Thantlang tibantuk, Hakha tibantuk, Mindat, Kanplet, Tidim tibantuk kan tuanbia kan dirhmun hi a khuam caan a ti hin kan rak i share pah lengmang lai. A bik in kan YouTube ka hin cun Chinmi kan thawhkehnak, Laimi kan thawhkehnak kan tuanbia